Salamaleýkum mähriban doganlar. Türkmen aga ýedel çopar kesgip ölçegiň näderejede möhüm, jogapkärçiliklidigini aýtýar. Ýörite ölçeg işlerini etýän hünär kär bar, topografiýa diýýäs. Bu gadym grek sözi bolup, topos dronýeriň grafiýa ýazýaryn diýmek. Internetden topografiýa baradaky wideolary görüşdirdim. O taýda wideolar bar, türkçe, orsça, iňlisçe wideolar. Ýöne bir umumy düşünje berýän, umumy topografiýany dolulygyna hiç bilmeýän adama dolugyna düşündirýän bir wideo gabat gelmedim. Goýlan wideolaram ýörite hünärmenleň bir meseleleriniň çözgütleri ýa bir gurallarynyň nähili işleýändigini şolaň tanyşdyryşy barada wideo. Bärde noldan tapohga çenli diýip bir wideo sapak höküminde wideo çekmegi planlaýan. Bu hiç bir topografiýa barada bilmeýän adama dolulygyna bir düşünje bermek maksatly bolýar. Ähli gurluşyk işleri ýerine ýetirmek üçin belli bir tapgyrlardan geçýär. Bu tapgyrlar gysgaça şeýleräk bolýar. Ilki bilen binagärler binagärlik çyzgylaryny çyzýarlar. Bu binagärlik çyzgylaryň esasynda konstruktiw hasaplar edilýär. Konstruktiw hasaplar edilen çyzgylar gurluşyk meýdançasyndaky degişli işgärlere tabşyrylýar. Bu çyzgylary amala aşyrmak, ýagny durmuşa geçirmek üçin takyk ölçegler gerek bolýar. Bu takyk ölçegleri degişli gurallar bilen tapawutlar berýärler. Künä saýlamak kyn mesele, emäňiz bilýändirsiňiz. Käbir adam fiziki işleri halaýar, akyl zähmeti çekmek biraz kellagyryk hasaplaýar. Tersine, käbiri fiziki işleri agyr görýär, akyl zähmetini gowy görýär. Bu kärde ikisem bar. Akyl zähmet çekýänler üçin-de, fiziki işlerde işlemek halaýanlar üçin-de bölümler bar. Şonuň üçin başlangyçda fiziki zähmet çekilýän işler bilen başlaýaňyz, soňra ýuwaş-ýuwaş ýokarlandygyça akyl zähmet çekilýän işlere tarap ilerläp gidilýär. Haýsynda özüňiz işlemegi gyzykly görseňiz, ýeňil görseňiz, özüňize ýakyn görseňiz, şo ýerde saklanyp ýa-da dowam edip bilýäňiz. Bu hünär köptaraplaýyn bir hünär diýip tanalýar. Şonuň üçin köp hünärli, dürli hünärmenler bilen işlenilýär. Onsoň şu hünärde işleýän adamlar başga bir kär saýlamak isleseler ýa başga bir käre, hünäre geçjek bolsalar, känbir kynçylyk çekmeýärler. Sebäbi öňden dürli hünärdäki adamlar bilen işleşip, O hünär barada birneme düşünje alýarlar, olaň kynçylygy bilen, ýeňillikleri bilen tanyş bolýarlar. Şonuň üçin eger bir hünär saýlamak isleseňiz, ilki geodeziýa, ýagny topografiýa hünärine işläp, beýleki hünärleri ýuwaş-ýuwaş tanap, olaň kynçylygyny, özüňize ýakynmy, başarnygyňyz barmy, olara göz ýetirip soňra saýlamak-da bir wariant bolup biler. Toporowlar näçe gazanýar diýip hökman sorag berilmegi mümkin. Ýerlikli sorag bolar. Meň pikirimçe umumy girdejileri gowy diýip hasaplaýan. O ýere görä, işe görä biraz üýtgäp biler. Muny eýýäm siz Toporow barada birneme düşünje alanlarsyňyz, nämedigini bilýäňiz, näme iş etýändiklerini bilýäňiz. Şoň üçin ýakynyňyzdaky gurluşyk işlerinde işleýänlerden, Eger tanyş-bilişleriňizden, şu işe degişli, şu işi bilýän adamlardan girdeçdiniň işiniň kynçylygyndan sorap bilýäňiz. Näçeräk näme bar, daşary ýurtda ýa Türkmenistanda näçeräk talap bar, näçeräk girdeji alýarlar, kynçylygyny bilip bilersiňiz. Ýöne gysgaçarak aýtsak, talap ýokary, işi gaty bir kyn däl. Akyl zähmeti çekmek isleýän adamlar üçin has bir gowy mümkinçilik diýip hasaplaýan. Ýa fiziki zähmet çekmek isleýänler bolsa, olara-da ters pikir däl. Birazar açyk aýdaýly, segsen prosent fiziki zähmet, ýigrimi prosent akyl zähmet çek. Beýle-de görnüşler bar. Ýaňky fiziki zähmet çekmek isleýänler üçin bu ýalak görnüşler-de bar. Olar öz islegiňize, başarnygyňyza görä saýlap bilýäňiz. Wideo sapagymy esasy üç sany bölege aýyraryn. O üç bölekde esasy işlenýän zatlar köp zat däl. Niwlir, Distomat, AutoCAD. Niwlir, beýikligini, pesligini ölçeýän gural, muň nähilek işleýändigini, günlük durmuşymyzda nähilek ulanylýandygyny, hojalyk işlerinde nähilek ulanyp bolýar, hünärmenler bolmasyzdan bir işleň nähilek çözgütleri bar, şo barada bolar. Bir wideo sygmasa, iki-üç wideo böleris. Yzyndan distomat. Distomat bu belli bir nokatlary, aralyklary, ýagny koordinat bilen işleýär-de. Diňe beýiklik däl, aralyklara çenli ölçeýär. Bu birazajyk tehniki çylşyrymlyrak meseleleri çözýär. Üçünjim AutoCAD. AutoCAD umumy bir düşünje bereris AutoCAD-de hem-de şu taýda diňe geodeziýa, ýagny topografiýa degişli bölümini öwrederis. AutoCAD-de birnäçe işleri etip bolýar-da, olara girip oturmarys. Esasy AutoCAD-de umumy düşünje bereris. Soňam topografiýa degişli bölümini görkezeris. Elbetde bi bir wideo sygdyryljak tema däl, gürrüňde. Şoň üçin bu umumy bir düşünje bermek maksatly çekilip otyr. Eger giňişleýinräk bilmek isleýän ma bolsa, indiki wideo sapaklamyzda her bölümde bölek-bölekleýin düşündirip aýdyp geçeris. Indi bu hünäri, käri öwrenmek isleýän bolsaňyz ýa-da diňe gyzyklanyp giňişleýin düşünje almak isleýän bolsaňyz indiki birinji sapagymyz bilen dowam edip bilersiňiz. Indiki birinji sapagymyzda görüşýänçäk häzirlikçe sag boluň.